today is your lucky day wasangana nemunhu anofarira kubatsira vanhu vanotambura so just take it takangofanana wani sajeni ah, maiyoyo muri mupurisa here muri kuti akafanana chitorai ti wacho kati ndikutora nechikwereti ah.
maiyoyo ikanakauza kuti ndinyoreze bhedhi ita wani ndopane mari yerendi papa

maiwe havana kana change yema us dollars ndingade ndamutengerai mese ndatenga hope haa mayas hapana pandingaramba nemari yamai iyoyo we as police officers we are there to protect people not to harm so mari yavo ndovapa next week kungoti pane zvidiki diki chete zvazvichiitika haa mari yavo ndovapa Ko chivaisira pa phone izvo.
Isa pa 0775. Mm. Phone yanga kafa isikubake. Mm, screwdriver. Hada. Ndane 3 years ndichisenza pana pana screwdriver. Habhadhare chinhu uyu. Kunyepa kwega kwega and ukatonzwa achitanga sentence achiti zvamanje manje. Wotoziva kuti ari kunyepa. Kamai manje munzwa.
Musakate munzwa. Musakate mari ndopai. Sajiri, pewa mari yangu.
Details, Jack. Keron, Keron, Keron. Right. Up, ndipo paunenge uchishandira. Imi munoshanda muri four. Maika. Kana inini ndisipo, inini ndiri sometimes ndinenge ndichimbodaro daro ndiri uko sezvo ndichishandira kwakawanda. Asi kana ndisipo iwe unoripota kuna uyu. Uh, uyu anza Tyson Million. Yes, sir.
Takazunza kusene izo. Good.
Right. Uh, uyu anonzi Ningi uyu anzi aniko uyu ningi anzi uh, uyu
Timothy Major Timothy Scrooge. Haiwe kwana iwe.
Iwe kana ukanditarisa utondoona kunge ndatochembera zvokuchembera zvokunyana zvokuchembera zvokuti ndinobva ndakanganwa zita. Usadaro fara iwe. Wazvinzwa? Yes ma'am.
Good morning madam Bebe. Ah guys, come on. Madam Bebe, madam Bebe kuita sei? Guys, ngatingoshandisai ma step up. Tiri pabasa.
Wamuka sei yako chiedza?
Wamuka ngongo college. Uyu aenda kupi uyu nenge uyu? Madam, chef Tyson waenda kucourt kunosiya matokesi.
How do I describe Madam Baby? ini hangu ndovaona samhama vangu but i think kumwe kwakukura because vanomboya vakafara vomboya vane maattitudes plus kakukanganwa mood yavo inongochinja chinja so but you know most of the time vari right avo like i think munhu ari bho ngoti chete maybe age kana basa racho nezvavanoona everyday but yeah munhu ari right

What's your take pa issue of corruption? Oh, isusu semapurisa ka panyaya dzecorruption we have zero tolerance. I can see ndimi vaya vaya zveshuwa. Tisu vaya vaya vadii?
Eh, munoona kusvika comrade for your own information. Zvekutraining ngazviperere kutraining. Pano paGazaland panosungwa munhu asina mari. Kuzvinzwa. Muri kuti chiko naisa chii? Ii food for thought. haa kungoti takaudzwa zvedu patana tiri kutraining kuti tichasangana nevanhu vakaita sana sergeant screw driver manje as for me kana ndaapanapa corruption yapera i won't let that happen under my watch ndenditoripota kuna comrade tyson million
chiedza ndisainiroka madhoketsai ndiwe wati chiedza Wangu chef. Chiedza. Iwe mwana unorwara nepfungwa. Iwe ndati uri murwere wepfungwa here iwe? Ha? Saka unoti tichiedza. Zera rangu rino iri unoti tichiedza ndine zera newe. Aiwa ndati ndine zera newe here iwe? Imbonitaurai vanhu vari muno imimi. What's wrong with today's kids? Munoda kuti ndifonere vachihure ndoti vachihure huyai muone zvandiri kuitwa nevana venyu. Ha? Uri kundidheerera uri kuita sei? kana ukanditarisa uri kuona kunge inini ndiri munhu anodheerereka ndinodheerereka here inini ndichiri kudheerereka here ndinonzi ndatoda ndinodheerereka ndatodheerereka chii problem yako kundidheerera here usandiitire mashura munomo wazvinzwa usandiitire mashura Nikikoleta eh, ndipe tone mapepa acho ndisote.

pamwe ndichajara with time chinoita kuti gazaland police station ive one of the best Police station muno muZimbabwe is our ability to solve corruption tichitreata vabereki with respect nedignity yavano treata vabereki okay Then uyu this is my wife ndiye henrieta mshuwayo weband
aka
special skills boxing and karate ndo this is my favorite person pano pagazalem police station kanokiya manje musakawane kupfupika kudai vaimuda ka kupresidential guard andifanira kati aiyo ndikuda musikana ye ndakati a ndakaigaya ndakati mm, mwana wangu inini oswera achiita pachimudududu maya ccc koleta chipo chuma It's CCT, chef. Chuma wacho ana T. It's chuma, not chuma.
Then Joya Panapa. Ito. Screwdriver. Aya. Aya aya ndo madhara ecorruption manje pana ichi. Ndangoshidira face yacho tose. Tose. Sound. Achina yana yachinoketa. Screwdriver. Mfana wewe. Then okay then uko uko tine tina Bemba. Ndara Bemba. Bemba, one eh, Bemba. Havana yavo zvavo. Four is four D's. Bongo join a police. Ah, no fire manje ndaro. Ari slow. Ah. Then eh, uyu uyu manje uyu Uyo anonzi Chef uyo anonzi Sisi.
Chiko naye wakandinyadzisa pava ndiye ndomuziva manje. Tyson Million munhu wewe kuti haadi kunzi azive chese. Anoda kunzi Mr Know It All panapa. Haasati ambosangana kana naPeter Tosh asi nhasi anga achida kutonga nomuziva. Kunyepa chete nharo dzega dzega. Ndozvaanoita mufunge. Uyu uyu manje uyu anonzi Chef, my name is uh,
Hauti asingitsika kuzive ini. Uyu uyu anonzi Pina Pinas. Aiwa, aiwa. My name is Peter Tosh Chef. Peter Tosh. exactly.
Peter Tosh. Peter Tosh. No, man, no cry. Chef, iye akaenda ndipob mali iye. Asi Peter Tufi. Ndinenge imba yese here? So, comrade, chivaudza iri pachitupa chari chero manje.
Iroro ndoriripo iroro Peter Toshi iroro pachitupa. Ah, sorry guys, paive ndazongoseko zvangu but panapo pagazaland toita chaizvo chaizvo. Okay, nyemdora yange. Okay. Ah, ninge eh, iwo Peter. Yes. Wanga uchiti chii paya paya? Eh, ndiri kuti nini zvinhu zviri kuitika mustation munomuka. Ah, hazvisi kufamba zvakanaka shefu. nekuti izvi ndo zvaitika muzuva ranhasi mhm. na925 am screwdriver apiwa mari yekuti asasunge munhu yeyeka wakugona kaskilvu e eh, ndodzinoitwa kaizofara eh, kwachimboita sekumamwazoise hawakuona mani chibaa handiti then 1033 koleta adonedza kapu ndobva atotanga kutoshedzera zvake kuti yee hazvina basa izvo ndezvegovernment zvinhu izvi then na 1545 dot 55 seconds screw driver anga achitotambisa zvake magetsi achimaswicha off and on on and off aenda adzoka aenda adzoka magetsi aenda adzoka aenda adzoka magetsi aenda echiko unoboigana niko apa anga aitotaura zvake zvaanoda aitaura kuti zoni hee kana muchida kundiripotera dai munomadedza mapurisa auye kuzondisunga pano iwayo zvinoita izvozvo pane yandisaiza maina ungangojambe protocol ukangonoripota kuna madam usina kupfuurana kwandiri akuita sei komfone whatever happens in lagos stays in lagos man It's Las Vegas, Chief. Whatever happens in Las Vegas stays in Las Vegas. then ah, uyu mdara wedu wetypewriting we uyu mdara bemba mm.
ah, mfanha ane dzungu ndozvinonetsera marecruits iwayo achatikanganisira basa panapa zvatoshata
isusu tiri jeda pakuti tinoda kuita zvinhu zvese handiti kana iwo mubatirwo ari kuitwa vanhu papolice station panapa haina handisi kufara nawo inini tinenge tichitotukwa kunze uku
Iwe Tyson ka? Tyson, iwe chakumamisa chete wangu. Ukuda kutaura, chakumamisa. Saka nhaimi, mese, mazoro nga kuti ari kuenda kumarovo zino control traffic ndeni. Eh, madam, iyo ndondiwari muTyson.
Tyson ndambokuti chii? Daud, handichakuita sei? Ramba uchitonge dhumuka uchidaro uchitaura zvinhu zvausingaiti. Ningirikira yako. Itaika. Ronga naye mondiudza kuti ndiani ari kuenda ndoda kuti zvikurumidze kuita. Ndipo pamunonetsera vanhu vari munemi. Vanhu vese vari muno maita kunge madhumuka ndozvamonetsera kana madya.
Magaza. Wo, wo, a a, komuka ndo. Uye kofisi kwangu. Ah, ah, ah, ah, ah. Nemba nini? Chef. Kwe wako nonoka here iwe? Handinogona chef.
Saka wadii kunoka? Iwewe ka, iwewe iwewe ka, uchatinetsa iwe.

pane age yako mudhara uyu uya ka neage yake azvienderani mani come in right uh, pamuri apapa pane one wenyu ari kufanira kuenda kumarobots
Actually, anonzi ma traffic lights chef. okay, okay. Yes. Ma traffic lights acho. Yes. Saka rega tingoita zvatinoita. Eh, anenge anonga zita rake uyu. Ndiye ari kuenda kuma robots. Okay. Right. Peter tozvitotanga newe. Oh. Hmm.
Yes, chef. Kuzva panenge pakanzi Peter Tosh wani.
Okay. Ah, kana pakanzi Peter Tosh ndiwa wena. Ah. Ipedza na 9.
Welcome to Gazaland Police Station mdara.

mutemo watyorwa saka vurai dhogeti aiwa ofisa muzamboita chioko mupoketi mutemo watyorwa dhogeti akunyora aiwa kuna kutonyora tiri corruption mugovernment